Türkmenistana awtomobil dünýäsi barada iň gyzykly we sud edilen maglumatlar şu ýerde jemlenendir. Bu gün seň söýgüli awtomobiliň Toyota-nyň Toyota bolmagyna sebäp bolan ýeke-täk marka diňe Toyota däl. Ýer ýüzündäki dünýä belli brend markalaryň awtomobil markalarynyň arkasyndaky duran söýget marka barada bu gün gürrüň ediler. Bu marka Honda. Başladykmy onda? Honda diýemde näme göz öňe geldi? Motor göz öňe geldi dämi? Honda motorlary bilen dünýä tanalan. Honda motorlaryndan öňürti, maşynlaryndan öňürti iň gyzykly ýer, beýleki awtomobil markalarynda bolşy ýaly, Honda-nyň döreýiş taryhy we Honda kim tarapyndan döredildi. Öňjagalyňy, patyrajyňy alýaň ýa-da wideony sahranit edýäň, boşrak wagtyň görer ýaly. Onda biz dowam edýäs. Müň dokuz ýüz altynjy ýyl, Ýaponiýa, Hamamatsu obasynda Saitiro Hondo dünýä inýär. Şol döwrüň iň balamut çagalarynyň biri türkmençe aýdan iň garagol bir ýerde problema tapýan çaga bolsa bir ýerde problema bolsa şoň arkasyndan çykýan çaga. Kakasy demirçi ussa. Ejesi öý hojalykçy öýünde dikin dikýär. Dikinçi. Bir müň dokuz ýüzünji ýyllarda hemme maşgala üçin her maşgala üçin aýratyn peçat berilýär. Näme üçin? Ýaponiýada Köp bölegi, Ýaponiýanyň köp bölegi bir müň dokuz ýüz njy ýyllarda okuw-ýazuw bilenok. Şol sebäpden çagalarynyň bahasyna tanyşdym diýip, peçat basýan ekenler we başga-da bir dokument işlerine gol çekip bilmeýändikleri sebäpli ýa-da adyny dogry ýazyp bilmeýändikleri sebäpli maşgala peçat berilýär we her bäşinji gün çagalar öz ene-atasyna gündeliklerini görkezmeli we maşgala peçat basmaly eken. Bahalary bilen, Çagamyň bahalary bilen tanyşdym diýip, Indi bu ýerde Saýtino Honda, Saýtiro, Saýtiro Honda näme edýär? Saýtiro Honda özüniň maşgalasyna berlen ýörite piçady tigriň pokryşkasyndan oýup ýasaýar. Ene-atasyna görkezmän, özi ene-atasy tanyşdy ýalak edip piçat basýan eken gündelige. Bu birnäçe ýyllap şeýdip dowam edýär, hiç kim muň basan piçady barada Koroce bilenoklar basylan peçäni. Indi bu hytyrlygy öz dostlaryna ulanyp başlaýar, başga tanyşlaryna görkezip başlaýar. Her kimiň maşgalasyndaky peçady ýasap beriş garaz kiçilikden peçat zawod bolýa. We bu bilinýä. Näme sebäpden bilinýä? Ýaňky ýasalan peçat haçanda kagyzyň ýüzüne basylanda Aýnadan bir haty görseň tersine okalýar-a. Şon ýalak bolýan eken. Garaz, piçady pikirlenip, ýekeje detal pikirlenmändir, ştaby basaňdan soň okap bolmak kyn. Birnäçe ýyldan soň şo zat ýüze çykýar, i özi ille ýasaýandan bilýär. Indi bu ýerde ejesi muny urjak bolýar, kakasy saklaýar. Dur diýýär. Ýekeje zady düşündir, döwlete garşy We nädogry hereketler etme diýip düşündir, ýöne taýak kar urma diýýär. Näme üçin urma diýýär? Bul şeýle bir edilen uly pikir, uly plan, hemme kişi bunýa zada pikirlenibem bilmeýär we beýle işleri edibem bilmeýär her kim diýýär. Şunýa zada pikirlenip bilýän çagany häzir sen ursaň, ertir etjek bolýan pikiri sen sebäpli ösüş bolmaz diýýär we her gezek bir zatlar oýlap tapjak bolsa sen sebäpli Durmaly bolar, urgy gorkusyndan ýaňa diýýä. Şoň üçin düşündir nädogry zat etmeli däl, ýöne pikirleriň malades diýip ogluny öwýä, bir tarapdanam gygyryp bir azajyk käýýä nädogry bolan işleri etmeli däldigi barada. Egerde şu wideony çagalar görýän bolsa sizede duýduryş nädogry bolan işleri etmeli däl öz kelläňizdäki pikirleri has gowluk dogry tarapdan ýerine ýetirjek bolmaly her kimde bir hytrlyk her kimde bir şusturlyk ba Dogry tarapdan peýdalansaň, özüňe bähbitli ýollara bararsyň al. Onda dogam edýän. Saýtýro Honda kiçiliginde daşarda oýnap ýörkä ilkinji sapar Ford awtomobilini görýär. Ilkinji sapar awtomobil görýär. Ford awtomobiliniň T modeli geçip gidýär. Hemme kişi seredip dur, Saýtýro Honda bolsa bu maşynyň yzynan ylgaýar. Maşyn gözden ýitýär, yzyndan ýetip bilmeýär. Ahyrynda ýere seredýär we maşynyň kulşitryndan tüsse çykarýan ýerinden ýere daman bir suwuklyga gözi düşýär. Ýaňky suwuklygy elleýär, eline alýar we ony ýaňky zady ysgaýar. Ömründe hiç hiç haçan ysgap görmedik täsin burnuňa deşik gelýän bir ys. Şony ysgaýar we bu zada haýran galýar we elinem ýuwman näçe wagtlap diňe şo elini ysgap gezýär. Saýtyro Hondo şol alan ysynyň nireden çykandygyny bilmek üçin şol ys baradaky söýgüsi Ony hiç hili ýagdaýda ýatyrmaýar we sekizinji klasda okuwyny doljurjy tamamly okuwdan çykartýar dara okuwdan gaçýar. Kakasyndan rugsat alýar. Men şähere işlemäne gitjek diýýär. Kakasam ogluny saklap bilmeýär. Balamut oglan nirde bolsaňam janyň sag bolsun, men saňa aýdan zadym ýatdan çykarma, hiç haçan nädogry hereket etme diýip şähere ugradýar. Bul şähere gidýär. Diňe awtomobil tehalaryna barýar, ussahanalara barýar iş gözlemäne. Indi hiç kim kiçijek çagany, sekizinji klas çagany ussahanada işe alasy gelenok. Ýöne bir ussahanalaryň biri borjy gim diýýär, höwesi üçin ýalbaryp duransoň, alýar, gel diýýär, meň ýanymda işlärsiň, öwrenersiň diýýär. Bulam işe girýär. Muny hiç kim ussa edip alanok, diňe ony äkel, muny äkel, bar çaý äkel, bar pylan ýeri ýuw. Ýöne şo ýerde birnäçe ýyllap işleýär. Näme üçin? Her gezek awtomobil otlananda, ýene şo ýerdäki ýere daman gara suwy alýar we ysgaýar. Diňe şoň ysy üçin şo ýerde birnäçe ýylyny Ussa bolmazdan kömekçi bolup borçda ýala kop işläp geçirýär. Diňe şol ys üçin gözüňize gelýän bir zada söýgi. Indi ýyl geldi bir müň dokuz ýüz ýigrimi üçünji ýylyň birinji sentýabry, Kaito ýertitremesi. Ýertitremäň güýji sekiz üç derejeli şol ýertitremede Ýaponiýada bir ýüz kyrk iki müň sanaak adam aradan çykýar we üç ýüz müňden gowrak zdaniýalar, ýerler, jaýlar ýer bilen ýegsan bolýar. Aý, Ýer titreme barada giňişleýin aýdyp oturmaýyn. Şu ýerdäki ýer titremede şul oglanjyk, ýaş oglanjyk hemme ussa tehnikler öz maşgalasyny halas etmek üçin gaçyp gidýär iş ýerinden. Saýyta Honda bolsa ýaňky maşynlary halas edýär. Hemme kişi maşgalasyny halas etjek bolýar, bu bolsa iş ýerindäki maşynlary halas edýär. Ýangyn döreýär, ýeke-jüzi ýangyn öçürjek bolýar. Garaz, şeýlelik bilen bile öz işlerini öz elinden geldigiçe kän ýerlerini kän ýitgilerden halas edýär. Muň başlygy, ussahananyň başlygy ýertitremeden soň, hemme zat köşeşenden soň, bul oglany näme edýär, Seni indi ussa edip ýetişdirmesem bolmaz diýip öz ýanyna ussa edip işe alýar. We şol ýer titremeden soň Saitiro Honda ussa bolup işe başlaýar. Ýaş Honda şol ýerde ussa bolup işe başlandan soň bary-ýogy bir ýyl geçip geçmänkä şeýle bir habar gelýär, ussahanany uje dikeldýärler, zat edýärler. Ähli awtomobil oňarýan serwisleriň başlyklaryna şeýle bir maglumat gelýär, Ýaponiýada geçiriljek bäşinji Awtomobil ýaryşlaryna gatnaşasyňyz gelýärmi diýen bildirişi gelýär. Munam ussahanaň başlygy okaýar-da zyňk goýberýär, şo bi bize maşynam çykaramyzok ýa-da maşynam üýtgeşikzat edemizok ýaryşa gatnaşmak gerek däl diýip. Munam zyňanyny Honda görýär. Ýaş Honda görýär we ýaňky kagyzy alýar. Hat okaýar, ol ýerde näme ýazyk dur, Ýaponiýada bäşinji döwlet awtomobil ýaryşa sizi gatnaşmagyna çagyrýas diýip bir priglaşeniýe bar, çagyryş bar. Muny okaýar, Näme üçin biz gatnaşamyzok? diýip, başlykdan soraýar. Başlyk, Bizde maşyn ýog-a diýýär. Onda sen maňa rugsat ber diýýär, men saňa maşyn ýasap bereýin diýýär. Geň galýar, özi-ä bir çaga. Ussa bolanyna bary-ýogy bir ýyl boldy, ol maşyn soramany rugsat ber diýýär. Bulam prosta göwünli-göwünsiz çagaň göwni ýykmajakka bor, sen edäý, näme edesiň gelse, taýýarlasaň maňa görkez diýýär. Bu näme edýär, iki sany awtomobiller alýar. Daýimleriň, Forduň, ýene bir zadyň awtomobilerini alýar. Döwlen awtomobilleri ikisiniň motoryny birikdirýär we täze bir motor oýlap tapýar. Indi birikdirilen motor ýasaýadar. We ýaryşa gatnaşýar. Şol ýaryşda-da rolla başga biri oturýar, ýaş inžener höküminde roluň gapdana, sürüjiniň gapdanyna ýol görkeziji we maşyndaky problemalary sürüjä aýdyp berýänçi görkeziji bolup oturýar we ýaryşda ýeňiji bolýar. Ýaş Honda birikdiren maşyny bilen Ýaponiýada geçirilen bäşinji döwlet awtomobil ýaryşlarynyň ýeňijisi bolýar, ýaňy bir bir ýyl boldy şol onuň ussahanada ussa bolup başlanyna. Ýaş Honda-nyň ýasan maşyny ýeňiji bolýar we pul baýragy bilen baýraklandyrylýar, garaz, glawnyý inžener bolýar. we öz başlygyndan rugsat alyp, meň obamda, meň ýaşaýan ýerimde awtomobillar bar, ýöne hiç hili ýagdaýda serwis ýokdy, awtomobil serwisi ýokdy, men öz obama kömek etjek, öz abamda serwis açaýyn diýýär. Başlygym rugsat berýär, problema ýok, haçan maňa ýaryş maşyn gerek bolanda maňa ýasap berseň bolýar diýýär. Şol razylyk bilen öz obasynda başlygynyň rugsady bilen serwis açýar we şol serwisde şeýle bir zat gurnady, Ýaponiýada Ilkinji gezek awtopodýobnik, häzirki Teslada maşyny ýokary galdyrýan zatlar, şony ilkinji sapar özi oýlap tapýar, ýaş oglanyň öz sehinde. Gara şonluk bilen bile, bir müň dokuz ýüz ýigrimi sekizinji ýylda özüniň özüniň döreden täze bir maşynyny düzýär. Ford awtomobiliniň maşyny maşynyny täzeden işleýär, motorlary täzeden birikdirýär, täzeden we ýene-de ýaryşa gatnaşýar. Bu gezek Rolla özi gapdalyna özüniň doganyny oturdýar we ýaryşda şeýle bir ýokary tizligiň rekordyny döwýär, altynjy döwlet awtomobil ýaryşynda Ýokary tizligiň rekordyny döwýär. Iň ýokary tizlikde birinji orna barýarka, şu ýerde wideosyny wideosyny, suratyny tapsam, şu ýerde suratyny goýaryn. Awtomobil on ýaly indi Ford-yň awtomobilida on ýaly uly tizlik üçin niýetlenmedigi sebäpli maşynyň ýol tutujylygy Pese gaçýar we maşyn öz-özünden gaýyp başlaýar. Şeýlelik bilen öz dogany we özi awariýa bolýar we gözüne zeper ýetýär, başga-da birnäçe ýerlerine tramwa alýar. Aýaklaryna, zadana tramwa alýarlar. We kakasy gelip, iki oglunam gujaklaýar we Saýtyro Honda şeýle bir zat diýýär, Boldy indi sen, awtomobil dünýäsinden aýryl diýýär, men senden dyny biljek däl diýýär. Saýtyro Honda näme diýýär, Barnissada ýatyrka kakasynyň aýdan sözi bar. Kaka diýýär, Awtomobil, meň durmuşym, meň ýüregim diýýär. Kakasy bolsa şeýle jogap berýär, Seň awtomobil ýüregiň bolsa, siziňkiňizem meň ýüregim diýýär, maňa-da düşüniň diýýär. Şeýlelik bilen, birazajyk awtomobil dünýäsinden daşlaşýar, ýöne ol kän bir uzak dowam etmeýär. Kellesinde hemişe şol bir sorag, Näme üçin meň ýasan maşynym Ra ýol tutujylygyny saklap bilmedi, awariýa boldy. Hatda ýolda bir problema-da ýokdy. Şol esasda-da bir zat kellesine gelýär. Motordaky porşun dogry işlemändigi sebäpli titreme has uly bolýar ýokary tizlikde we şol ýerde maşynyň rahatlygyny bozýar we maşyn ýoldan çykýar. Indi ýekeje etmeli zady bardy. Motoryň titremesini nädip aýyrmaly? We motory täzeden söküp başlaýar aýaga galandan soň. Maşyn motoryň sökende şeýle bir zat şol awariýa bolan maşynyň motoryny sökende şeýle bir zady görýär. Motoryň içinde hereketlendirije porşun bar porşunyň daşynda bir kaliso oturýar şol kalisonyň eränligini görýär. Indi kolso eredi. Näme üçin eredi? Örän ýokary tizlikde porşunlar yzygiderli hereket edenden soň daşyndaky kolso çydanok. Indi bir material oýlap tapmaly, şol kolso näçe gyzsa-da eremeli däl. Şol esasynda himiýany çözmek üçin Döwlet himiýa uniwersitetine okuwa girýär. Ýaponiýanyň Döwlet himiýa uniwersitetine okuwa girýär. Saitiro Hondo, ha Saitiro Hondaň ýeke-täk maksady bu ýerde uniwersiteti gutarmak däl. Ýeke-täk maksady, Metallaryň birikmesini, formulasyny öwrenmek. Sekiz aýdan soň öňki endigi uniwersitetden ýene gaçyp gaýdýar. Näme üçin gaçyp gaýdýar? Özüne gerekli bolan metal birikmelerini aldy. Sekiz aýyň içinde hiç uniwersitetiň molumlaryny gününe goýmady. Ýene okuwdan gaçyp gaýtdy, ýene dtäden tehe geldi. Okuwdaky laboratoriýany öz iş ýerine gurnlady we täze motoryň daşyndaky aýlanýan Porşynyň kolsosyny ýasady. Özi maşyn ýasamana hakyna beren sözüne dänmäne gorkdy we döwrüň, Ýaponiýada şol döwürlerde Ýaponiýany krizisden çykarýan ägirt uly kompaniýa bardy. O kompaniýa Toýoda maşgalasy. Toýoda maşgalasynyň uly zawodyna barýar başlyk bilen gürleşmek üçin. Ýaş oglan elinde kiçijek motorjygy bilen, maket görnüşinde ýasalan motory bilen zawoda barýar. Zawodda başlyk bilen görüşdiresi gelenoklar hiç kimiň. Näme üçin? Bize diýýär, kakoýto bir patsanyň ýasan motory, ýaş oglanyň ýasan motory gerekgäl, biziň hemme zadymyz ýerinde diýýär welin, başlyk muny aýnadan görýär. Elinde bir zat bilen ýaş oglan nur daşyna hemme kişi üýşüp otyr. We ýokarky etaždan ýaňky çagany tanaýar we gygyrýar, Garaşyň, goýbermäň ony! diýýär. Aşak düşüp ýanyna barýar we şeýle diýýär, Sen geçen gezekki ýaryşda awariýa bolup iki ýüz kilometr tyzlykdan geçip dünýä rekordyny goýan awariýa bolan oglan näme? diýip soraýar. Olam, Howwa men diýýär, Sen ölmediňmi, saňa öldi diýdiler diýýär. Garaz, hemme kişä şol oglan öldi diýip habar ýaýrapdyr, aslyýetinde ölmedi o çaga. Ol esasynda-da gel onda göreýin motoryňy diýýär, barlak göreýin diýýär. Motoryny sökýärler we hakykatdanam, örän üýtgeşik täze bir dizaýn, iki ýüz kilometr däl, üç ýüz kilometr tyzlyga baryp biljek, Ýaponiýada däl, bütin dünýäde rekordy döwýän bir awtomobil motoryny ýasady. Saitiro Honda şol motory ýasady. Bor onda biz barlarsýa indi Toyota hytyrlyk edýädä muň bilen şertnama baglanyşman ýaňky barlap gören motorun özi ýasajak bolýar ol näçe wagytlap barlagdan geçirýäler ýöne özleri ýasap bilmeýäler we şeýle bir karara gelýä ýene şu motory Hondaň özünden alanymyz bize amatly bu motory biz ýasap bilemizok ekenik diýip şertnamaň esasynda belli bir kyrk prosendi Hondaňky galanlaram Toyodaňky şeýle bir şertnama baglanyşýar gara diýjek bolýan zadym Toyota-nyň motorlary stuk bolmaýan, ýene bir zat etmeýän ynamdar motorlary, hawa, şol döwürlerde Honda-nyň Toyota girizen täze informasiýasy esasynda ýasalandyr. Wot, şo zady belläp goýuň, Toyota kompa, Toyota kompaniýasynyň özem şo zady boýun alýar. Biziň ilkinji dünýä ädimimize Honda kömek etdi diýip, diňe Toyota däl, Chevrolet, Chrysler, Land Rover, Opel we dünýä derejesinde iň howpsuz awtomobil diýip özüni tanadan BYD kompaniýasy özüniň awtomobillerini Honda-nyň ýüregi esasynda halka tanady bildi. Dünýä belli markalarynyň arkasyndaky söýget Honda-nyň ýasaýan motorlarydyr. Şoň üçin men Türkmenistana Honda getirdim. Soho, ekran aç, Bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda ilkinji gezek düýbi tutulan Honda Civic modeli dünýä standartynda birnäçe kompaniýalary yzda galdyran şäherde münmek üçin ekonomiçni hemem Gapdalyna geleňde şol maşyn bilen öz maşynyňy ýaryşdyryp göresiň gelýän isleg hemmekisin özüne seretmäne mejbur edýän Honda Civic bu ýerde iki müň ýigrimi modeli bilen ikilik motorly dört silindr Sekiz sekundyň içinde ýüz kilometr sagada ýetip bilýän sportiwny dizaýn, özüni başgalardan tapawutly hasaplanýan sürüjiler üçin, men şol bir maşyn münjekkäl, men hemmeden başga adam diýip bilýänler üçin ýörite sportiwny dizaýnda öndürilen Honda Civic modeli benzin örän ekonomiçny, hatda şäher içinde-de ýüz kilometr sagadyna sekiz butyn ondan dört litr benzin diýýär, uzak ýol üçin alty butyn ondan iki litr benzin Moşny ekonomiçni içiniň salonyna seredeňde her gün görýän zadyňyz däl-de neobiçni sportiwny özüňi sport maşynynyň içinde oturan ýaly duýduryp bilýän bir awtomobil. Bu awtomobili münesi gelýänler arkaýyn maňa jaň edip bilersiňiz, win koduňyzy eliňize sms edip ugradaryn. Hondanyň taryhy indi başlady, iň gyzykly ýerlerini entäk aýdybam ýetişmedim. Saitiro Honda Bir müň dokuz ýüz kyrk bir, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllarda başyndan geçiren wakasy nämedi? Ýaponiýanyň içgisi bolan Sake we Honda motorlaryny näme birikdirýär? Honda öz motosikllerini dünýä bazaryna nädip tanatdy? Honda markasy Nissan we Toyota markalaryny otuz prosent pese gaçyrdy. Nädip pese gaçyrdy? Honda-nyň dünýä belli Civic modeli dünýä taryhyna nädip yz galdyrdy? Şu maglumatlar we ýene-de birnäçe has gyzykly maglumatlar barada bilesiň gelýän bolsa, kommentariýada dogam diýip ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Indi meň wideolaymda hemişe sowgatlar bar. Wideony soňuna çenli görenlere mümkinçilik. Begnazarow komandasynyň Ýakyn ýol biznes we söwda priloženiýasy bar. Elbetde, köpüňiziň habaryňyz bardyr. Indi şu ýerde size bir mümkinçilik. Nädip Ýakyn ýol biznes proloženiýesinden sowgat gazanmaly? Size mümkinçilik. Ýakyn ýol biznes proloženiýesine girýäňiz. Profil, profilden registrasiýa edýäňiz we şu ýerde şeýle bir zat bar. Maslahat bereniň nomeri. Öz yzyňyzdan näçe sany adama maslahat berip bilseňiz we maslahat bereniň nomeri diýlen ýazga öz nomeryňyzy goşup bilseňiz şeýle bir zat bolýar. Ine şeýdip her kime registrasiýa etdirensoň şun ýaly sahypa açylýar we eger-de maslahat beren diýlen ýazga öz nomeryňyzy ýazdyrybilseňiz sizde-de şu ýerde ulanyjylar diýip görkeziji bolar. Mende naprimer şu wagt ulanyjylarda on üç sany adam bar. Ýaryş şeýle bolýar, sowgadyň eýesi bolup bilersiňiz. Ýakyn ýol söwda biznes birleşenýämizde yzyňyza iň köp adam ýazdyryp bilene arkaýyn maňa surat ugradyp bilersiňiz, isleseňiz imodan, isleseňiz tiktokdan. Prosto şul surady skrin edýäňiz we maňa ugradýaňyz. Kimiň öz yzyna tirkän adamsynyň sany has kän bolsa, üç sany adama, üç sany ýeňijä ýakyn ýoly söwda we biznes birleşeniýamyzdan uly bolmadyk sowgat iberiler. Onda ýeňişiňiz bilen häzirden gutlaýan! Biziň sahypalarymyzdan aýrylmaň, laýk basmagy, podpisas etmegi unutmaň! Wideony soňuna çenli görene her wideomyzda gowja sowgatlar garaşýar.